Biz kanalymyzyň birinji wideosyny il içinde Büreýde baba diýip tanalýan sahabalarymyzdan Hezreti Büreýde ibnül Husaýbyň durmuşy barada gürrüň bermekçi. Resulullahyň sallallahu aleýhi wesellem hijretiniň miwelerinden Büreýde ibnül Husaýb. Resulullahyň Mekgeden Medinä eden kyn we howply hijretiniň soňky pursatlarydy. Olar ýolda ençeme kynçylyklary Allahyň ýardamy bilen sag-aman geçip, Medinäniň golaýyndaky Gamym diýen ýere gelenlerinde, kimdir biriniň özlerine tarap gaty haýbatly gelýändiklerini gördüler. Hezreti Ebu Bekir radiyallahu anh olara Siz kimlerden bolýaňyz? diýip sorag berdi. Olaram Sih mogullaryndan, diýip jogap berdiler. Muny eşiden Älemleriň Serweri Hezreti Muhammet sallallahu aleýhi wesellem Sihim nesibe sözüni eşidip, Eý Ebu Bekir! Nesibäň aýagyňa geldi! diýdi. Bilişimiz ýaly, mekgeli müşrikler Resulullany sallallahu aleýhi wesellem diri ýa-da öli getirene ýüz düýe serpaý etjeklerini yglan edipdiler. Büreýde we onuň adamlaram Resulullahy gola salmak we wada berlen serpaýy almak maksady bilen ýola düşüpdiler. Haçanda olar hezreti Resulullahy gören wagtlarynda düýbünden üýtgediler. Içindäki erbetlik duýgusy birden mähir-muhabbete öwrüldi. Büreýdäniň bar arzuwy bolan ýüz düýe ýadyna-da düşmedi. Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň gözüne sereden wagty, Senem dünýäniň üç teňňesine tama etdiňmi? Ýogsa-da, men seni beýle süňeýdemokdym. Diýýän ýalydy. Ol bu garaýyş garşysynda düýbünden başga adama öwrüldi. Süraka bin Malikiň içki dünýäsini birden nurlandyran, ýa-da bolmasa Abdullah bin Selamyň ilkinji gezek görende, Bu ýüzde ýalan ýokdur, bolubam bilmez! diýdiren ylahy syr Büreýdäniň kalbynam Ýumşadypdy. Bu babatda Diýanet Yslam ansiklopediýasynda şeýle maglumat bar. Hijret wagtynda mekgeli müşrikleriň pygamberimizi diri ýa-da öli getirene uly serpaýlar beriljekdigini eşiden bir öýde mülk ýerinden geçip barýan hezreti pygamberimizi saklap kimdigini sorady. Şol wagt pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellemiň özüne düşündirjek bolýan gürrüňini diňledi. we haýran galdy. Büreýde dessine musulman boldy we adamlary bilen birlikde Pygamberimiz sallallahu aleýhi wessellemiň arkasynda namaz okadylar. Elimizdäki maglumatlara görä, hezreti Büreýde hijret wagtynda musulman bolupdy. Ýöne onuň Medinä gelip ýerleşişi barada dürli maglumatlar bar. Käbir maglumatlar Bedir söweşinden soň gelendigini, käbiri bolsa Uhud söweşinden soň gelendigini belleýärler. Hezreti Büreýde radyýallahu anh Hezreti Resulullah sallallahu aleýhi wesellem bilen birlikde on alty söweşe gatnaşdy. Ebu Aly Ettisä görä, Büreýdäniň hakyky ady Amr, Büreýde bolsa onuň lakamydy. Ibni Kesiriň El-Bidaýesinde şeýle bellenýär, Allahyň Resuly sallallahu aleýhi wesellem Medinä barýarka, Gamym diýlen ýere gelende, Büreýde we onuň segsen adam bilen garşylaşdy. Olar şol wagt Allahyň eradasy bilen musulman boldular. Allahyň Resuly sallallahu aleýhi wesellem olara ýassy namazyny kyldyrdy. Merýem süresiniň başyny öwretdi. Büreýde ibn Hüsaýb Allahyň Resuly sallallahu aleýhi wesellem Medinä gitjek bolanda Ýa Resulullah! Ýanyňda baýdagyň we baýrakdaryň bolmazdan Medinä girmekligiň üfleyip bolmaz! diýip, kellesindäki sellesini çykaryp, naýzasynyň ujuna daňýar we Allahyň Resulyna ýolunda ýoldaş bolup, ýanynda baýdak göterip Medinä getirýär. Büreýdetül Eslemi radýa Allahu anh Haýber söweşine we Mekge ýeňişine gatnaşypdyr. Älemleriň Serweri Hezreti Muhammet sallallahu aleýhi wesellem ony öz taýpasynyň, ýagny Eslem kabylasynyň zekatyny ýygnamagy tabşyrýar. Allahyň Resulynyň wefatyndan soňra gurnalan Şam ýöreýşinde Hezreti Üsamäniň baýdagyny göterýär.